pamusoro iyi kuri yokwamagaisa pamusoro iyi vakuru vese vemusha uno pamusoro iyi vese vanoremekedzwa ino handina mashoko akawanda andingataura nokuti ndanyora chinyorwa changu chekurangarira mukomana uyu ah, ndikachiisa kune vanonzi vecrisis in zimbabwe coalition vakandikumbira kuti ndinyore ndichipa uchapupu hwangu hwokuzivana kwandinoita navamagaisa asi chatine nguva Ndakati rebei tichizivana kubva kuma 90s asi ndakavaziva vaitamba neimwe shamwari yedu yainzi Leni Mojongwe. So kuvaziva kwangu takavaziva tiri kuUniversity of Zimbabwe ndokuzovaziva vachishanda kukambani yainzi 3Gs. G Godland and Jeranzi ndizvo kwava mafumi? Ehe. Ndokwavaishanda vamagaisa saka Jongwe anga ari president weSRC yepaUniversity yapota achindapo. achindopuwa utesve hwokuti anorana sei vadzidzi asi vanga vane influence yakaoma ende vaitererwa zvakanyanyisa ndinorangarira gore rero vajongo vakawana scholarship yokupinda kucambridge Asi vanga vachiyedzwa nevakomana vemusangano ava vakomana vana President Chamisa nevamwe vavo avo vanhu vamuridzi izvi zvaiva vari panapa kuti huya tishande tese tikanzi haa iwewe zvawanzi nevamwe vako ita zvichimbomira zvokuinda kubritain kungoedza zvouri kusheedzerwa nevamwe wako kuti uiti akatoterera eh, eh, jongwe kuita izvezvo inivo muna 2008 ndakambosheedzwa nevakuru havasipo vatsvangirai kuti ndishande navo mune zvavaida kuti nditi ndikafonera mukuru ari pano apa vachamisa ndikati ndapuwawo mashoko akati asi ini ndandapuwa scholarship yekundostada kuamerica kuuniversity of new york vamagaisavo ndonguva yavakashedzwa vazvinzwa vakanditi ah, ko shamwari kwanzi uite basa rode ndikati a ah, ndandambonzi ndipaita zvakati zvikaina vamagaisa indako kwauri kuinda Asi pane zvatichakupa kuti uite. Saka kana mukataura zvinhu zvatanyora kana zvavanyora kana mukaenda paTwitter tasingangonyori zve zvebvokomfoko. Zvinhu zvacho zvanga zvakatorongwa pani pavaiti izvi ruhanya. Ini handikwanisi kuti ndiite izvi. Pane zvendinota iwe ndati zvazvakasara mukaona pandai Twitter Ndichinyora zvinhu zvakasiyana siyana pamwe ne ndatotumwa naMagaita kuti ndautoita zvakati ndaitoterera ndotoita izvezvi. Pakashaika shamwari yedu Jehwa eh, vanga vari kuUK vakanditi ah, Ruwanya, rufu rwaJehwa rufu rwedu, it's our funeral. Chinda utoita zvakati, vakatumira mari Mama hiya vari pano kuti chidai munoshanda basa muchidai muchidai muchidai inini ndichanyora obituary vakanyora obituary ya ya ya ya ya Dhewa Mazinga inini ndazonyora yavo saka handichanyanya kuda kutaura zvakawanda asi chinyorwa changu chandanyora muchidimbu chakanzi izvo Alex Magaisa an organic intellectual in the Gramscian sense. Alex Magaisa, an organic intellectual in the Gramscian sense. Kana munhu achinzi organic intellectual, akasiyana nevamwe vayo munoti vakafunda, akati vana muzvinafundo, kana kuti anonzi mapublic intellectuals, akasiyana. Organic intellectual Munhu akanzvera, munhu ane utesve, munhu ane njere, njere dzinoshandiswa kuti society ive nepfunduso. So organic hwangu hwendinotaura muchinyorwa changu ndokuti vamagaisa vanga vari an agent of class projects. An agent of class projects munhu anoproducer, munhu anoita reproduce, munhu anoarticulator, munhu anoita articulate Maideas anoshandiswa nevanhu vanotonga ndosaka muchiona vamagaisa vangu vakatorwa nomutungamiri wemdc the late Morgan Tsvangira kuti ashande navo vanga vasingangonyori zvekuti tifare tichinakirwa vainyora zvinhu zvekuti kana zvikanyorwa zvigadzirise problem yemusociety Ndosaka muchiona vachakutaurira vamwe mapoliticians kuti vaida vamagarisa kuti vamagarisa vanga vasinganyori kuti ndangonyora vanhu voverenga munaka. Chinyorwa chavo chaifanira kuva nepundutso, chaifanira kugadzirisa maproblems esociety, chaifanira kurevhila zvinoonekwa mberi. Yaiva n'anga yeruzivo, a prophet of knowledge. Ndoona guys. Saka hasi munhu zvinotirwadza tinotaura dai but murume wekinda kwake kunorwadza kunonyangadza tinoshava kuti ko sei iye ari ashedzwa kune vanhu vasina basa vakawanda wanda vanoaata vatitora ivavo asi mwari ane marongero ake Mwari anokuita kwake zvandanyora ini kuti magaisa and organic intellectual in the transient sense inobudiswa na necrisis coalition vanonzi vana vavhavha ndo vachai vachaibudisa chara kuti akasiyana chii nevamwe vanhu vese vanongozviti vakadzidza kana isuwo tinonzi vana doctor rwanya asi hatisviki tatiri zvinin'ina aitoti chiedza ati rwanya nhasi Nyora zvakare mukaona pambe ndiye ndichinyora ndinetsa nevanhu ndendatumwa ndatenda.